Thlirtute chibai leh vek ule, April par pawh May thla ah a vul thin a, chutiang deuh bawk chuan Wednesday Crime Special pawh nimin lamah kan ti chhuak hman ta si lova, vawiinah ngaithla mai ang u aw, min lo ngaidam leh hram mai rawh u. Kum sanghnih sawm panga thi thin thla a nia, South Australia Police te chuan mibo report an dawng nawlh mai. Mibo report tu chuan thil thlen dan chu a sawi zung zung a. A nupui hual Jody Meyers chu a pa piancham an lawm zawh hnu Zandar sarih bawr velah khan a thian mipa pakhat leh hmeichhe pakhat te nen hawi khawthawng turin an inkhalh chhuak a, mahse a nupui hual chu a rawn haw ve tawh lo tiin mangang takin police te chu a hrilh a. Police lam chuan mi bo chanchin an hriat theih ang ang te chu an han la khawm zung zung a, Judy Meyers i hi Adelaide atanga darkar khat leh a chan ve vel tlan Manam Town a cheng a ni a. Kum sawmhniha upa a ni a, fapa kumhniha upa a nei bawk a. Engvanga bo nge a ni ang? Ruk bo ni ta se, ru botu te chuan engvanga ru bo ngawt nge an ni ang? Sum vang ni se, tlanna sum phut thawm engmah hriat tur a awm si lo. Amahin a kal bo a ni ang ti dawn ila, fapa kumhniha upa a nei a. Tin, a bo thu report tu Neil Archer chuan, a fapa tana nu tha tak a nih thu a sawi si a, Police te tan chuan chauhna thar a ni a, Judy Meyers chu a thi emaw a dam emaw a chinchui chhuak turin chu case hau tak leh hnawk ru nuai chu investigation tan a ni ta a ni. Police lam chuan Judy Meyers i chhungte chu an va be pawp a, mahse an beisei loh thil mak tak an va hre chhuak ta tlat mai. Judy Meyers chhungte chuan an fanu chu a bo tih an lo hre reng reng lo va, August ni sawmhnih paruk, kum sanghnih sawm panga zan dar riat bawr velah an fanu chuan a pasal hual a chhuahsan thu leh a thiante nena hawi thaw ven lawk a tum thu leh ni rei lo te hnua a lo kir leh tur thu message a hnu chhiah a. Mahse, chu message an dawn hnu chuan an fanu chu biak pawh ngei tumin vawi tam tak an call a, mahse a tlang thei tawh lo a ni tih Police-te an lo hrilh a. A bo thu report tu a pasal hual leh a fapa pa, Neil Archer khan zandar sarih bawr vela a thiante mipa pakhat leh hmeichhe pakhat nen an inkhalh chhuak tih khan report-ah a lo thai lang tawh a. Jodi Meyers chu kidnap a ni thei a, tin mi bo ni lovin nu pakhat zin khaw thawng chin chhuin police te an lo buai phi li pawh a ni thei bawk. Chutih laiin Adelaide, Australia news channel hrang hrangte kal tlangin Margaret Archer leh a fapa Neil Archer te chuan, Mang ang takin mipuite tanpuina an lo ngen ve mek bawk a. Margaret chuah chawiin, Ka mo nu hual, ka tu panu a bo. A chin reng kan hre tawh lo. Ka pasal birthday lawmin kan inah kan chhungkuain intihhlimna hun kan buatsaih ve a. Ka tu pa leh a nu pawh ka fapa in a sawm ve a, hlim takin hun kan hmang ho va. Mahse, khami ni kha ka tu panu ka hmuh tawh ber ni a ni ang tih ka ring pha lo. Khawngaihin ka tu panu, ka fanu kha in lo hmu anih chuan hma min lo lakpui ve rawh u aw tiin tap zawih zawihin a mo nuhual chin hriat lo a bo ta chu him dam taka hmuh let anih theih nan mipuite tanpuina a dil a. Tin Neil Archer pawhin lung chhe takin Ka nupui hual ania, dan ang thlapa kan inneihna register la ni lo mahse fa kan nei tawh a, kan cheng dun bawk a, a chhungten min ngaina lem lo tih ka hria. Mahse, ka hmangaih a, a ni pawn min hmangaih tih ka hria. Judy, Khawngaihin lo kir leh rawh. I tel lovin engtin nge kei leh i fapa hi kan awm teh lul ang ni? Tiin a nupui hual chin hriat lova bo ta. Judy Meyers chu a lo kir leh ngei beiseiin mipuite puihna a lo ngen ve bawk a. Chu chanchin beng verh zet chuan Adelaide, Australia a tuam chhuak rang hle a. Police station-a mi bo report thehluh tawh pawh Rang taka chhui chhuak tura nawrna mipui lam atangin a nasa ta hle a ni. Major Crime Investigation Branch detective leh officer te chuan thatharin Jody Meyers chanchin chu an chhui tha leh ta a. A nu leh a pa te pawh thu an zawt fiah nawn leh a. An fanu in a bo hma ah message a thawn te chu evidence atan a la in message thawnna number pawh chu chhui chian leh zual turin lak a ni ta a. Tin, an fanu leh a ngaihzawng chungchang te an zawt kai ta a. Chutah chuan investigator te chuan Judy chhung te chuan an mak pah tur Neil Archer chu an lawm em em lem lo tih leh a nu Margaret Archer pawh an ngainat zawng a ni lem lo tih an hre chhuak ta zel bawk a. Margaret-i chuan a fapa chungah thu neih vek a duh a, Judy leh Neil te inhranga an chen dun hnu pawhin Margaret-i bawk hian ral khat atangin engkimah thu neih vek a tum thin a. Chu chuan an pahnih inkarah pawh harsatna a lo thlen fo tawh thu police te an lo hrilh bawk a. Tin, an fanu Jody bo thu-a pawh hmelma emaw a chungah hetiang thil nun rawng ti duh tur hi an lo awm a nih chuan tudang ni lovin a pasal hual, Nei la nu, Margaret Archer nge hi a ni ang tiin an lo sawi nghe nghe a ni. Investigator te chuan Neil Archer pawh thu chiang zawk beiseiin an kawm nawn leh a. Neil chuan Judy chhung te hian ka lak atang in an fanu hi lak hran an tum reng thin a, mahse kan fapa vang chauh in an in sum leh thin a ni. Min duh loh na tawngkam leh hawi her hmuh tur a tam hle a, mahse Judy nen khan kan in hmangaih tawn em em a, vawikhat mah in then kan suang tawh a ngai lo. Mahse a bo hma khan a chhung te nen an in tlawh pawh nasa in an in be nasa hle a, Judy pawhin a rilru a thlak ve a ni mahna, eng nge a awmzia ka hre thiam tawh bik lo. Khami zan, a bo zan khan in atanga a chhuak kha ka um zui a, motor-a a chuan thleng khan kal lo turin ka dang a. Mahse, a phone hman lai leh kan inhualna zungbun chu motor atangin a rawn theh chhuak a. Kan inneihna zungbun em pawh a theh bo duh a nih chuan Judy khan inthen a duh tawh zawk pawh a ni maithei tia a sawi chuan Police-te beng a verh ta hle a. Khawiah nge chung phone leh inhualna zung bun te chu? tiin an lo zawt leh nghal vat a. Mahse, Neil chuan a hriat loh thu leh a nupui hualin a tlansan hnu chuan mu leh mal a neih loh thuin a chhang a. An thu hriat zawng zawng te chu thil tisualtu man theih nan a ra tlem hle a. Rinhlel a, a ni hi a lo ni thei mai ang em? tia han tih tur tak ngial pawh Police lam ten an la nei hlei thei lo. Neil Archaran an inhualna zungbun leh Judy i phone chungchang a sawi chu dawt a sawi lo a ni tih fiah nan hmuhchhuah ngei a tul tih an hria a. Tin, an hmuhchhuah ka nih hlauh chuan an hnuchhuina kawnga tangkai tur a nih theih beiseina nen Police te chuan rangkachak zungbun zawn nan metal detector ruaiin a dilaidek kawtthler chu an rin dap ta tawp mai a ni. Judy chinhriat lova a bo atangin chawlhkar hnih zet a liam tawh a. Investigator te chuan dam a hmuh let an beiseina a chau tawh hle a, mahse eng pawh ni se a ruang tal chu hlawm a ni a, a thlarau tana rorelna dik pek ngei an tum ruh hle a. Judy sum dinhmun leh thihna lo tawk ta se, tunge hlawkna tel tur, insurance emaw a ti em tih te dap chhuah tuma an chhui chianna ah chuan, Mak tak maiin Judy a bo atanga nihnihna ah nail archer te chenna in atanga hla lo teah Judy credit card hmangin dollar zahnih sawm nga lak chhuah a ni tih an hre chhuak ta tlat mai. A rang a rangin khawi hmunah nge Judy credit card chu hman a ni tih an chhui zui ta nghal a, investigator te beisei loh lutuk thil a ni tlat. Pawisa lak chhuah a nihna ATM booth a CCTV an han en chian meuh chuan Judy credit card hmangtu chu Neil Archer a nu, Margaret Archer ngei a ni tih an hre chhuak ta tlat mai le. Tichuan, investigator te chuan Jodi a bo atanga Margaret-i che tla an hmuh theih ang ang te chu a rukin an la khawm ta zel a. ATM atanga pawisa a lak chhuah hnuah departmental store pakhat atangin cement leh hmanraw eng eng emaw a lei tih an hre chhuak bawk a. Heta tang hian Neil Archer te nufa enthlak hna an kalpui ta a ni. Chutih laiin Jodi Meyers i chhungte pawhin tunah chuan an fanu chu zin khawthawng a ni lo tih an hrethiam tawh a. A message hnuchhiahte chu chhiarnawnin news channel hrang hranga mipui tanpuina dilin hma an lo la ve mek bawk a. Jodi unau nu Tania Person chuan, A nau chu hmeichhe hlimthei tak, hmangaihna ngah leh hmeichhe nunnem tak a ni a. Vawikhat mah hetiang hian a la awm ngai lo. Nupui tha tak nih a duh a, kan tan pawh fanu leh unaunu tha tak a ni a, tin a fapa tan pawh nu tha tak leh inpe zo tak a ni reng thin. Mahse, tun tum zet erawh Judy i chhungkuate min va ti hrilh haiin kan rilru a dam lo tak zet, i chungah eng nge thleng ta le tiin a sawi a. Tin, Judy i nau Sarah Meyers pawhin a u chungchanga a ngaihdan a rawn sawi ve bawk a. Ka u kha hmeichhe che fel tak a ni a, a Bonnie-a a message min thawn kha, Ka u, kut hnu a nih ka ring lova, tu emaw in ka u anga lem changin a ziak a ni tih ka ring a. Judy khan thu a ziah reng rengin a haw rawp a uluk thin a, comma leh full stop thlengin a dah uluk thei hle thin. Tin, haw rawp kaih tuai a hmang ngai lo bawk a, mahse a bonia a message ah erawh a haw rawp a kim lova, comma leh full stop a dah lo bawk a. Tin, Judy i message thawn chhuah ni sela chu a kalna hmun tur a sawi bakah A thian, a chhuahpui te hming pawh a sawi lang ngei ngei ang. Message kan dawn hnuah vawi tam tak biak pawh ngei kan tum a, mahse a phone a tlang thei lo va, message a deliver thei hek lo. Judy, ka thusawi hi i lo ngaithla a nih chuan, khawngaihin i that thu tal lo sawi teh, i chin hre lo va mut te, vote i ti nge lum i ti, i awmna chu a nuam i ti em tih te hre lo va chaw ei te hi, I chhungte tan chuan a harsa asin. Jodi chu mit mu hring a ni a, a vun a ngo em em a, a sam a buang bawk a. Khawngaihin kan unau nu Jodi Meyers i chin hria leh hmu in lo awm a nih chuan min lo pui hram teh u tiin mipuite puihna an lo dil ve bawk a. Jodi Meyers i bo atangin thla khat dawn a liam ta, investigator te pawn an hnuchhuina hmawr an bawk thei dawn ta niin a lang. hun eng emaw chian Neil Archer leh Margaret Archer an lo enthlak ruk tawhna atangin hmuhchhuah tam tak an nei a. Thuneitu tih atanga inda phalna warrant an neih hnuah Margaret Archer chenna in Menam Town-a mi leh a hmun hma chu dap a ni ta a. An in hnunglam, garage sir, bungrua leh eng ilo an dah khawmna hmunah chuan Police-te rinhlelh ruk a ngeiin Jodi Meyers i ruang Ashok-a kawrlum lukhum suihna hrui invetin an hmu ta a ni. A ruang hi phum a ni a, cement a chhun hnan a ni. Judy ruang hmuhchhuah a nih ve leh hian Neil Archer chu thil awm dan zawhfiah tur a lak a ni a, an nufa a police te bum kawi an tum dan laih lan a ni a. Thil thlen dan chu heti hian Neil chuan a sawi ta a ni. Judy Meyers leh a fapa Elijah kum hnih mi nen, Adelaide-a in luahin an course a ho va, a passion birthday lawm turin Neil chuan Jody leh a fapa te chu a hruai a, ni lenga hun an hman hnuin zanriah an ei nghal bawk a, mahse Neil leh Jody te chu ni lengin an inhnial a, Neil-a chuan zu a inhnem deuh bawk nen Jody chhungten an duh lohna te chu hre chhuak thar lehin a rilru a ti na thar a. Judy chungah ṭuanin kut a thlak ṭan ta a ni. Mahse, Judy ngaihdan a lo ni bik vak lo nen, chu hmun aṭanga kal chhuah chu a tum ta a. Mahse, a kal chhuak tur chu Neil chuan rek betin a kawrlum hak lai lukhum suihna hrui chuan a hrawkah a rek hlum ta a ni. Judy a tha hnu hian Judy i chhungte hnenah An fanu chu khawiah emaw kal anga a lan theih nan message a thawn ta a. Tichuan Judy ruang leh a fapa chu motor a phurin a nu Margareti chenna Menam town a pan ta a. Margareti chuan a fapa tual thahna chu zepui tumin Judy credit card hmangah pawisa la chhuakin cement leh hmanrua a lei a. Tichuan an nufain Judy ruang leh a phone chu an inhnung lamah an phum ta a ni. Adelaide court-ah Judy Meyers i tual thihna chungchang ngaihtuah a ni a. Neil Arthur chu a inpuanna avangin a hremna tih nep sak a ni a, dam chhung lung in tan a pum pel a, kum sawmhnih pahnih chhung tang tura a chung thu rel sak a ni a. Tin, Margaret Arthur pawh a fapa tual thahna a thup avang leh a ruangdar that kawnga a puih avangin kum li chhung tang tura a chung thu rel sak a ni a. Hei hi a nung changa zirin kum hnih leh a chan ve vel pawh sei sak theih a ni ang a, Perol a chhuah phalh sak a ni lo. Tin, kum hnih a upa Jody i fapa pawh Jody i chhungten an enkawl theihna turin thuneihna pumhlum court hian a pe bawk a ni. Adelaide Court Judge Muscat chuan Margarete te nufa hnenah chuan heti hian a sawi a, Police bum kual nan dawt tin reng in vawrh dar a, news channel hrang hrang ah mi khawngaih hlawh nan kha zat in mittui in far der tir a, khawi ah nge Jodi i in phum in hre ru reng chung in Jodi khaw nge i awm ti in zawh na in zawt der a, in awle mittui chu a thlawn mai a ni e, dan leh thu nei tu te fin khal in tum a, mahse man chhuah in ni ta zawk a ni. Jodi Meyers i chhungte hian inchungah ngaihdamna thu an chhak chhuak thei lo a nih pawhin dan leh khawvel hian a dem lovang tiin a sawi ve bawk a. Awle, ka video min lo thlir sak leh vangin ka lawm lutuk aw, lal hmel tha. Video dawt leh ah thubeng varthlak dang nen kan inhmu leh vek dawn nia, ka lawm e.